Hakha khua kong cu hawihlan deuh video kai zeimi ah khan ka chim cang. Zeitindah ca kan rak ṭial i zeitindah khua kan ruah i zeitindah survey kan tuah i timi kong ka chim cang. Survey kan tuahnak ah hmun kua ah hin fak piin ai ruak khomi si tiah kan ti i tutan a minmi ah hin hmun riat ai tel. I Hakha khua cu ai rawk ko cang. Cucaah cu hi pin le zeitindah kan ser lai timi tu kha biatak tein kan ruah ding a si. Zeitluk khua ṭha, zeitluk khua dawh, zeitluk khuarem dah kan ser lai ti tu kha ruah ding a si. Pumpak zong nih kan ruah hau i chungkhar zong nih kan ruah hau i a bik in Lairam cozah nih an ruah hrimhrim a hau. Culo ahcun Hakha khua zong hi hlan lio bantuk in dawh lo ngai, rem lo ngai, cawlcangh nuam lo ngai in ser khawhmi khua a si ṭhan. Hiti ka chim tikah keimah cu Laimi pakhat ka sinak Hakha khua a daw vemi Laimi a daw vemi pakhat ka sinak in ka chimmi a si. Lairam ah tlung in rian kan ṭuan kho lo, kan chim khawh lo caah hi YouTube tein ka siherhmi ka chimmi a si. Zeiruang tiah Hakha khua le min kong he pehtlai in tambik ca ṭialmi Tam bik document a tuahmi, lungre a thei bikmi, a chim ve bikmi pakhat ka si caah khan a si. Ai ruak cangmi khuai zeitindah kan ser lai ti tikah cun hika hrawnghrang hi chinu si a lai va te a si. Ka hin cozah innpi kha Lairam cozah innpi kha dir cang. Hi ka hrawnghrang hi kan cozah nih a si khawh ahcun ṭhet hna seh law Hika hrawnghrang zong hi hall ngan-ngantu i sa seh, cucun supermarket timi kung ṭaih hna tu i sa seh. Cucun kan ram hi Bangladesh he kan i naih, China he zong kan i naih, Thailand he zong kan i naih ṭhiamṭhiam, India he kan i naih i nikhat caan khat ahcun uh, international level in trade show te hna tuah khawhnak hmunhma tu ah khan tla sehlaw ti kha a ṭha bik ding si ti kha ruahnak ka neihmi a si. Lam le sul ta zeitindah kan tuah lai tiah cun hika hmun tein atu lam a pial ning hoih te hin a kauhtu kha van kauh deuh i hniarlawn khua tiang nabual khua tiang hei pe ah a ṭha ding si. Cu tanglei ah in tla awk ṭha maw ṭha lo timi tu cu Kanmah mifim pawl kan cozah le kan engineering pawl nih zoh ding a si. Zeicatiah Hakha vawlei min hi tongva nai thokmi si caah Rungtlang lei lawng maw ṭih a nung asilo ka lei hi ṭih nung ve maw ti hi zoh ding a si. Lampi kan zulh dingmi cu atu Falam lam hin kal thluahmah lai i uh, chun cung tiang kan peh lai. RMC le ramthlo tiang hmanh kan peh lai. A rem si le ṭaal tiang hmanh ai peh lai, a rem si le Falam tiang hmanh ai peh kho dingmi khua a si. America khua an tlak tikah khua lianlian an tlak i khuakhat le khuakhat duhsah tein ai pe i Metro khualipi kawhlawn kan chim cun Maha an ti bantuk hin Maha Hakha kan timi nih cun Falam tiang zong peh khawh te ko lai, Zokhua tiang zong peh khawh te ko lai. Cucun khat lei khat lei ah Loklung tia zong khi a peh khawh te ko lai. Cucun Falam lam lei kan tlak i a ṭhatnak ding cu zeithla si ti ahcun Chuncung le Hakha karlak hi hmunhma an rem tuk. Inn thong tam tuk ai tlum ding si. University lianlian, cozah zung lianlian, sizung lianlian um kho ding si. Fingtlang a ṭhat caah ai dawh tuk ding si fawn. Vulei a feh caah hmunhma caan dongh tiang caan a fek kho dingmi hmunhma an si. Cucun lai tidil he ai neih caah lai tidil in ti ṭha taktak in kan lak khawh lai. America ram i khua an tlak tikah dawng ṭhawng um pawl hi an duh tuk lo. Uh, khuahriangtu um hi an duh. Cucaah cun kan mirum milian pawl nih hin hi kaa hrawhrangtu ah hin dawr lianlian neih i kaa hrawhrang dawr lianlian neih i umnak taktak kha cu chuncung le uh, atu ha kha kar lakah hmunhma remrem hmunhma dawhdawh ah khan inn hmun kaukau sak i ṭeh inn lianlian sak i Aazi kukan he kholhnak he dum lianlian he ka te khan um i khuadawh taktak tlak ding kha a biapi taktakmi a si. Mirum milianlian nih hika zawn te vailam ta tung umnak si hika zawn hi hmailei ah cun ah palik headquarter hna kan hman lai ti si ai dawh chinchin ding kha si. Cucun Falam i International Airport kan tuah khawh si ahcun Hakha he zong luhchuahnak fawi lai i Falam Airport zong kha duh tawk tein kan hman khawh lai. Cucu a ṭhatnak ding a si. Falam lamtang le Falam lam le Hniarlawn lam karlak ah hin khua tam tuk, inn tam tuk kan tlak khawh lai. Hmunhma chiannak cu kan hrial lai i hmunhma ṭhatnak kan tam tuk kan i tenh kho lai. Hika hmunhma tam tuk kan nei. ka rong hmunhma tam tuk kan nei cacun hika leikap ahcun koti kuin a cung leikap ah hmunhma tam tuk a um koti kuin hi ting kan chiah peng se ahcun a tha tuk dingmi si fawn nawi lei han ti kan dil kho hika nawi lei ah hin memi u bantuk in tidil kan siam lai i panchen do do kan siam lai i tourist umkalnak hotel do do kan sak lai i ka hin hmunhma do taktak USA California bantuk ka hin kan tuah kho Thlantlang lam lei hi timit tiang kan peh khawh. Atu ah timit tita hrawng he pikpak tein in an um peng. Nikhat caan khat ah cun tita tiang hi nai peh khomi a si. Maha Hakha Metropolitan Hakha timi ah cun timit tiang tita tiang kha ai peh kho. I atu caan tlawmpal chung caah cun timit tlak lai tiang hihi lam hi phei te na kalmi si. Kohti kuin chak in Atu thlantlang lam karlak ah hin inn hmun tampi siami ah dotdot in cuka cun inn thong tam tuk ai tlum ding a si. Uh, university zong hika hi lei ah um lai ti kha kan theih caah kan i lawm. Cacun Hakha Airport zong ka lei an zoh party kan thei i tlamtling te lai mu kan thei lo. Khabang hna um si ahcun Hakha khua hi ai dawh tuk ding a si. Hiti ka zawn in Miupatlam khuaheltu kha hniarlawn kan ser lai i hniarlawn pintlang khekhen miupatlan kan van siam lai i chuncung pawng in kaan kiding kan van helter lai i ti mit ah kan chuah lai i kaa miupatlan kan siam lai. Hi chungah hin milian pahnih thum kan i tlum lai. Cucaah cun Hakha khua ai rawk dingmi hi phan awk um lo hi nak in khua ṭha deuh kan ser lai ti tu kha ruah ding a si Rome cozah nih Rome khua an rak tlak lio hin an rak pal ngai khua planning he rak hme tuk minung an i tlum ti lo lam an bi tuk cu caah cun AD somruk fai ah khan Rome siangpahrang Nero nih khua ruah mi cu Rome khua tining te kan tlak si ahcun zeitik hmanh khua dawh khua ṭha chuak ti lai lo ti ka ruat cu ca cun Rom khua kha thli tein a duah i a khangter hna cucu thil ṭha cu si lo Judah mi kha a pu hna i cu ruangah cun Khrihfa pawl kha pu hna i Khrihfa pawl hremnak zong kha rak chuahter phah ka chim duhmi cu Rom khua zong kha ai rawk tuk tik le ṭhat lo tuk tikah hmailei khua lian ngan ai chuah kho lai lo ti kha Neru nih rak hmuh mifim ngaingai cu kaa zawn cun si ve ko cucaah cun a rak khang i Rome khua pik rak siam i nihin ni i Rome khua khuahlun museum lian lian khua dawh taktak ai chuahmi khi Nehru nih rak thawkmi a si. Misual taktak cu si ko nain Rome khua a dawt ning kha phundang tuin rak tuah a si. Kannih cu kan vanchiat ruangah kan leilung a feh lo ruangah tluk in rawhralnak kan ton tikah hin kan nih nih cun atu bantuk i vanchiatnak kan tonmi hi ngaihchiatnak mitthli tlaknak lawng in donghter loin Hakha khua i zeitluk ṭha in dah kan ser lai, zeitluk dawh in dah kan ser lai ti tu kha a thar ruat hna u si law hika in lampi hika tiang tuah u sih, kaan lansung phat kal seh, kaan kal seh, hika vialte hi mi upat dawh taktak in tuah u si law cu khu chungah cun i khum dih u sih. Hakha khua hi cu hlannak in dawh deuh in kan ser lai. ṭha deuh kan ser lai lamsul kau pepin kan tuah hna lai lam phei tein kan dot lai cycle zong kal kho ding in ingkang me tat um tik zong ah mi tatka zong foi te lu chuah khonak in kan tuah lai cucun cozah zung pawl hi khohriang deuh ah ṭhial ding an si sizung sianginn high school ti bantuk pawl hi tlawmpal te hrian deuhnak ah tuah ding a bik in university lian lian cu khuahriang deuh ah tuah i cuticun Hakha khua tu hi a thar in ser i tutan i kan ngaihchiatnak kan mitthli tlaknak hi lunglawmhnak lei tu ah ṭhial ding he biapi taktak timi kha hika hmunhma tein van chim ka duh hika na chaklei paohpaoh Keisi sangin dawr thar lamthluan in lunghleiva in palik len tiang palik len in kan ka lam vialte cucun a lunghleiva in auto zung kan lak vialte hi cu chuahtak i duhsah tein kaa lei tu hin kan i ṭhial i ṭhawng phlen ning daw tein kan tuah ahcun Hakha khua hi cu hlannak ah le tam tuk khua ṭha kan ser ko lai timi kha hika tein van langhter ta ka duhmi a si. Tuan deuh i ka van chimmi he khan tlawmpal te van peh ta ka duh. Cozah zong nih hin siman king ngei tein khua rak tlak siselaw cu hika zung hrawnghrang hna hin cozah in hikei cu um hlah selaw ti ka duh. Khuahriang deuh ah bang hna rak um seh. Atu i hi zungpi ai ṭhet rih lomi zong hi i ṭhet seh law hika area tu hi khualai cir te i hmang selaw Hika ah hin ṭhawngholh lianlian i sa seh, international trade center te hna i sa seh, cucun kanmah nifatin te thil a zuarmi ca kung ṭaih lianlian hna i sa selaw, hotel hna um selaw, cutu cungka tu hin dawngṭhawng area hmang selaw, hi bangpi hna um hlah selaw, cucu a rem cem hnga ti kha ka ruahmi a si. Hniarlawn lam zong kha cunglei chopi a va kai ti loin kaa hrawng tem pial selaw, inn le lo cu ai sak viar cang caah poi cu poi ngai cucu ṭhat ning si hnga hika le lam hi an fekfuan ti lo hika cu a minh lengmangnak a tolh lengmangnak kha si hi pin lei zong a min lengdangmang dingmi a tolh lengmang dingmi an si ka hrawnghrang area zong hi a fekfuan tukmi si dawh an si lo mu hi ka hrawng tu cu a hong fek khomi si cu ca cun hika le pin po po hi cu duhsah tete minung um ti hnala si law a ṭha ding si Hika hrawnghrang hmunhma zong hi a fekmi an si lo. A tolh pengmi an si ṭhiamṭhiam. Kumkua kum hra caan ruah cun thinphan awk zong va si lo men lai nain kum zanga kum thongkhat caan dong hlan lo caan tuak ahcun ka hrawnghrang zong hi a fekmi an si hrimhrim lo ti kha hmuh khawh a si. Cucaah cun hi thilte pawl hna zong biatak te ruat buin khua kha kan sersiam awk a si. I A si ahcun ai rawkcianak pirawta hrawnghrang, dawr thar hrawnghrang teh zei adah kan hman ne lai, kan tuah ne lai timi kha kan van chim ta rih lai. Hakha khua kong ka chimmi ah khan a cheu cu an khuaruah har ngai lai. Theory ka rak chim tawnmi Ka zumhnak cu zeitlai si ti ahcun kapi hi Hakha hi a rak i cheumi si ko, a rak minmi si ko ti hi ka ruah. Cucun ka hrawnghrang zong hi a rak tolh ciami si ko ti hi ka ruah. I zeicah ti ahcun palik len ai dilning, Pyirawta hrawng ai dilning, Dawrthar ai dilning, sizung hrang hrawnghrang ai dilning vialte van zoh tikah khin vulei ai dilmi lawngte an si. Vawlei kan cawh tikah dum caah siseh, innhmun caah siseh, tungkhur ca kan cawhmi siseh, vawlei khi kokek vawlei in rak si lo, original vawlei in rak si lo. A minmi, idilmi, thaset bantuk, lunghrop bantuk, a vangmi bantuk, a chungah khin lung a rak tam tuk. Cucaah cun vawlei tit um lo kokek vawlei rak si lo ti khi hmuh khawh a si i lung in biakinn hrawng zong siseh sizung sang zong siseh nikhat ca in khat ahcun rungtlangpi hi a rak chah deuh lai hika hi lin hin ruangah maw thil pakhat khat ruangah maw kapi hi rak beu selaw a dawh ko mah kha beu mi ai dil mi tu kha Pliklen Pirota dawr thar ah an tla hna i cu hmun cu kum thong tam tuk a kal tikah thingkung ramkung in keu a minmi kong vialte kha lo dih kan thei kho ti lo. Cu ruangah cun a minmi kha lo dih kan theih khawh ti lo caah uh, khua kan vun tlak vawlei ṭha lo sihmanhsehlaw kokek tein a rak fekmi vawlei a si lo caah hika zong cu a rak min. Hika zong hi a min ṭhan te kho ti hi ka rak chim tawnmi a si. I tutan ah hin a hung minh tikah ka khuaruahhar ngaingai. I hika hi a min cang hi hmuh khawh viar si. Hika pawl vialte hi atu i a minh lo hmanh ah caan zemzat cun a tolh ṭhan ding lawng te an si. Cucaah cun dawr thar thluan paohpaoh kei si sang in Palik len tiang hi cu khua tlak ti lo ding a si. Cucun awtu zung nitlak lei paohpaoh hi cu um ti lo ding si ko. Kankaw lam zong hi let vek ding si. Matupi lam zong hi let vek ding a si. Hi ka langhnak ri hrawnghrang paoh hin cun um ti lo ah a ṭha bik dingmi a si. Kumkhua kumkua hraca fek hmanh se law kum tampi ca in ruah cun a fek lo hrimhrim ti kha hmuh khawh a si i cucaah cun khuaiva karrei bantukin kan thazaang kha a lakka in bongh lo ding a si. Khakha pumpak caah ka chimmi a si. I pine pakhat i khualipi bik a sinak in nikhat caan khat ah international level zongah theihmi khua siseh ti saduhthahnak in kan ser lai ti ahcun ka hai chuahtak hau. Hmunhma a fehnak ah caan dongh tiangin a fehnak hmunhma khua kan tlak a hau. Cucaah cun hika hmunhma te zeidah kan tuah lai timi van ruah ahcun uh, kan vanchiatnak hi vanṭhatnak lei tuah mer ding a si. Tuchun ni kan vanchiatnak hi tin um ko sehlaw Phomphei khua te hna asiloah khua dangdang hna meitlang nih a puah hnawh hna, li nih a hninh hnawh hna i khua ai rawkmi hi tam tuk an um. Atom bom nih a puah hnawhmi Hiroshima te hna, Nagasaki te hna an um i kha bantuk khua pawl hna khi a cheu cu khua an tla ṭhan ti lo, an chuahtak hna i tuanbia bantuk ah an chiah ko hna. Sianghngakchia nih va zoh ding, ramdangmi nih va zoh ding, ramchungmi nih va zoh ding in museum bantuk in an tuah hna i hi khua rak rawk lio ah cuticun cang timi tuanbia tu kha tampi an ṭial i an chuahtak i a hnu ah cun tourist nih va zohmi hmunhma tu ah khan an tla sianghngakchia nih va leh la dingmi hmunhma tu ah khan an tla zei ruang dah Hakha khuam in zeitindah thil a can zeitluk in dah rawhralnak a chuahpi hi pin lei ah zeidah a cang ṭhan lai timi tu kha Hlathlai i zohnak ding hmunhma tu an, an thlak tawn. Education an ti, fimcawnnak tu ah khan an thlak tawn. Cucaah cun hipi hi minh ṭhan ko lai caah ka lawng hmanh min lai lo, ka lei zong tolh ṭhan khomi an si. Ka lei zong tolh ṭhan khomi an si. Zei ruangah Hakha vawlei cu ṭongva nai thokmi a minmi si le vawlei cung cozah zeitluk ṭhawng hmanh nih dil khawhmi si lo, kham khawhmi si lo. Ruah a sur tuk tikah a tolh ṭhan peng lai. ti tam tuk a luan tik paoh a tolh ṭhan peng lai cu nakin ṭihnung deuhmi cu Richter scale pariat pakua simi li hna hi Laitlang tang in ai hninh ahcun hika tlangpi hi a ning piin a tolh khomi a si zei ruang dah ka chim ngam ti ahcun Japan ram cu Richter scale einak in pariatnak in a sang deuhmi li ai hninh tikah an ram cu Japan ram cu nichuah lei ah pe hlei thum American ram le pe hlei thum Japan ti kulh pi khai thon ti si ko. Cucun an rampi hrimhrim kha hi bantuk tlang a sang mi kha pe hnih rili tang ah tum ti si ko. Laitlang nak ah let tampi in a ngan mi Japan ram hmanh ai thon i vulei tang ah pe hnih rili chung ah a pil khawh si ahcun Richter scale pariat hrawnghrang hna a, a, A ṭhawngmi lihninhnak kha hi Hakha tang hrawnghrang i a chuah sual si ahcun asilo a thlantlang hrawnghrang zong va si ko seh a chuah sual si ahcun atutan i rawhralnak kan tonmi nakin a let tam tuk in vulei tolh ṭhan lai a let tam tuk in rawhralnak a chuak lai minung fa nih khamh khawh ding si lai lo Tutan ahcun kan van a ṭha. Minung zong kan thi lo. Innlo ai rawkmi zong ṭheh khawh awk tete an um. Lak khawh awk tete an um. Asinain li fak tuk ai hnin hika tlangpi ṭum si ahcun hika hrawnghrang cu a zapi tein tongva hrawnghrang ah tolh dih ding khi si. Cucaah cun hi rungtlang rawhralnak, Hakha rawhralnak kan chim tikah hika a cung phathual lawng ai rawkmi si lo, tongvan ai thawkmi si caah tlakrawh in mirang vawlei in lung in dil khawh i remh khawh dingmi thil si lo caan dongh hlan lo ai rawk dingmi a si cuca cun kan chuah ta ka hau kanmah lila zong ka hrawng tein in kan nei ve kan in zong man na neih ti lai hmani ka zum set sai lo hi ka ro hrang hi te hin si rua ka te cucu si ve i ka ro hrang zong chuah tak vek hau kan kolam ro hrang zong hi a him bom mi hmunhma a si ti lo ti kha chim ka duhmi a si inn lo ṭha ṭha sak awk a ṭha ti lo cucaah cun ka hmunhma hi hititu in um ko seh kan hitining tein um ko seh thingkung ramkung keu ṭhan seh vulei fek ṭhan seh hi ka hmunhma tu hi a dong te hin be me ṭo kan hman lai saram tlonnak ah thingkung ramkung kan cin lai pangpar do do kan cin lai thingkung do do kan cin lai i kan ram he ai tlakmi sakhi nengpi va phunphun rungrul le rul tiangin umnak hmunhma kan hman lai i zawng tiang zong umnak hmunhma kan hman lai i ka tu hi behmeh ṭaw ah nganpi in chiah i cu thil nih cun tupi hmawng a kan neihter lai ti a ṭhatter lai thli a thianter lai hakha khawnghrang khua caan a ṭhatter lai cu lawng hmanh si loin thingkung ramkung ah saram zoh a duhmi ramdangmi tampi an ra lai i eco tourism timi kha an tuah lai i cucu nih cun tangka tampi kha Hakha hrawnghrang ah a chuahter lai cu lawng siri lo hika hmunhma a himbawmnak te hin ka chim tawnmi cable kha kan tuah lai i cu cable in Chin Usi cung in khuathar in Thlantlang lam le pakhat Falam lam lei ah chun cung tiang kan zam lai i Malaysia kalmi nih cun nan thei lai Genting Island nan ti bantuk hin cable tu kan tuah lai i cu cable in saram zo duhmi nan zoh lai khuacuanh duhmi nan cuanh lai makhat ci duh hrimhrim ah Hakha ah khan tourist an ra lai ramleng tourist an ra lai Rangkun Mandalay in ramchung tourist an ra lai hi min kong a lehla duhmi geologist mifim tampi an ra lai Siangngakchia tampi an ra lai. Cucaah cun hika hmunhma tu hi eco-tourism thingkung ramkung saram zohnak hmunhma ah a tlakmi park, national park ah kan siam ding si ko. Khua tampi ai rawkmi cu an miphun park ah an siam hna i cu park cu ramdangmi tampi mifim tampi nih zohmi park ah an tlak bantuk in atutan i kan vanchiatnak tu hi vanṭhatnak lei kalpi i a um bal lomi umter a cang bal lomi canter i a si bal lomi siter i cuticun ka tu ahhin chinpine pumpuluk nih kan uarmi kan i bochan dingmi tangka a chuahmi national park kha ser khawh ding lei tu khan kal hna usih law ti kha hikaan van langhter ka duh cu he pehtlai van chim ka duhmi cu Hakha khua i thar in kan ser ṭhan lai A hlan nakin ai dawh deuh lai. A hlan nakin a ṭha deuh lai. A hlan nakin system a nei deuh lai. Lam le su zong in kau deuh lai. Inn le lo ai sak ning zong dawh tein a kal lai. Innkang meitlat um tik zongah mi tatka ṭha tein luh chuah khawhnak si lai i university zong a umnak hmun te um lai. College zong zu umnak hmun te um lai. Cozah zung zong umnak hmun te in um lai. Cu sizung zong umnak hmun te ah khatikhan daw tein khua kha siam i tuchun i rawknel nulpin a ummi khua hi vulei cungah ai dawh bikmi tourist tam bik nih an kalmi khuadawh min a thangmi khuadawh ah ser ding tu kha nulepa u le nau Lai miphun dihlak i zuam hna usilaw hi nak ṭha in kan ser lai. kan ṭha deuh lai, kan ṭha chin lengmang lai ti tu kha i ruahchan ko hna sih ti kha hika hmunhma tein hmai le Hakha kong he pehtlai in ka saduhthahnak te Laimi pakhat ka sinak in ka van chim ve mi a si. Atu nai i video kan i thlakmi kha America ram ah kum hleiriat ka umnak si cang i Hakha khua hi zeitluk in dah ai thlen ti kha ka ke in ka laam kho ti lo, ka mit in ka hmu kho lo, ka kut in ka tawng kho lo, nan inn lo zeitin dah ai sak timi zong ka hngal kho lo. Cozah zung zeitin dah ai sak i ṭhawng planning zeitluk in dah an neih ti zong ka hngalh khawhmi si lo. a lang in hmanthlak tlawmpal ka hmuhmi chungte lawng in ka chimmi si i a cozah zung chinu si hrawnghrang sak ding thlen ding ka timi zong kha hlan lio innsen pipi hrawng kha ka mitthlam ah cuangmi si in lo thar ai sakmi zeidah lawh ti ka thei lo khaka hmunhma hrawng ah khan keimah laimi pakhat ka sinak in cun city hall te hna hall ngan ngan i sa kho sehlaw cun kung tlaih lian lian hai tuah kho sehlaw India ram Bangladesh ti bantuk he hna kan i dor i hmailei ah international trade center te hna khi khika hmun hma ah khin um kho silo ti tiang khi kei cu alang in vision ka van neih i ka van hmuh mi kha si khika khin nazi sin zong um seh lansung zong um seh khika tu khi thong center bak i hmang se law cozah zung tu hi cu a kam deuh te i sa selo ti kha keimah nih laimi citizen pakhat ka sinak in ka van chimmi si cucun kan kawlam kam te inn zong kan nei ve i Hakha khuai rawkmi vialte chuahtak ding ka ti tikah nanmah inn lawng ka chimmi si loin keimah inn zong ka chim ci in ka chim vemi kha si hi vialte ka chimmi in palh sual min cun ka ruat thiam law a donghnak te chim ka duhmi cu Laimi citizen, Kawlram i ka si ve nakin Hakha a dawtu, a ṭanhtu pakhat, ca zong tam bik a ṭial vemi pakhat ka si nakin ka dirhmun te kha tuchun ah video ka van i thlakmi si timi te kha a donghnak te van chim ta ka duhmi a si kai lawm.